Onya mie way out sɛ obiaa the candidate biaa nfaale biribi nfa mmra wote aseɛ na ɔka sɛ incoming a ɔdeserve sɛ ɔka saa because we have totally win totally we have totally win simple nso school school wa ma teacher fo brɛ paa o you have totally dɛ mesi we have totally win you have totally won.
na nyɛ saa na mka no na sɛ na mka no win ɔka wɔn na win ne wɔn no difference bɛyɛ ne na ɛwɔ mu difference wɔ mu ne sɛ difference wɔ asa obi bɔ bɔɔl no wɔ win a ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ win naa ɛna obi kɔ election no wɔ win a ɛno nso yɛ win and all naa win deɛ ɛyɛ win naa na win ne wɔn difference wɔ mu sɛ ɛna mekyɛ sɛ difference wɔ mu ne sɛ football yɛkɔbɔ a ɛyɛ win lose draw nti football deɛ oh masa sɛ wɔn ti aseɛ wɔ akyire a nyɛ ha na mi mi mi bɛ kyewa. basa kyerɛ sɛ o se win o ka sɛ we have totally win win ɛna nso sɛ ɔka sɛ we have totally won. mi nka sɛ won.
mi na mi ka sɛ ka won. masa mi ka buku bulɔfo nso ka fie. mi buku jɛ na mi.
masa efie deɛ bulɔfo a ɔka nye fie deɛ. ah na onim the what is the past tense of win. nso also. What is the past tense of won?
Won, won na ɛyɛ the past tense of win. Na me num yenu ane ɛte blɔfo a wobu sam question. Saa sɛ mu ɛda bi me kan na wo de sere. Sɛ yɛ ana wo fi sɛ wo ka blɔfo papa na sɛ wo fi sɛ sɛ wo di agbo. Me dan na ɛha me ne sɛ wo sɛ school na so kɔ ne ayi na ne blɔfo na wo kan. Ɛne ane ha me because Oxford University ne ayi. ɛyà ba onim o deɛ me sibdila me ne sibdila nkɔmɔ twitwɛ no nandi ɛɛ amanfoɔ nso ɔmo twɛ picture naa mi kan no na in fact school ɛna ɔmo yɛ career day deɛ ɔmo yɛ no sɛ akɔrɔ bi adrɛse. ɛɛ ɛda yɛ ne mpepere ho akora bi adrɛse deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ daakye ɔn ti obi ɔbɛ drɛse dɔkta obi ɔbɛ drɛse nɛs obi ɔbɛ drɛse ɛba akora baako yasɛ odu hɔ ne tikya ne ti kofie dɛ na adi aba ha no na deɛ kyɛn sɛ sɛyi na akora no drɛse live on facebook uh, and of course yɛ wi a on our youtube page. ɛɛ eh, bright kankan bɔde wɔ youtube ɛnie. Ah, se na akora ne dɔ ɛɛ eh, ɛbrɛ se yɛ de a mepakyɛ headmaster no ɛɛm ehm, wanka ne yie nipa náà pam no teacher ni náà pam no wanya deɛ baako koraa. akora dɛsɛ sɛyi sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ yɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ. wei mu ɛyɛ ade papa a ɛwɔ wiase yɛbɛto yɛyɛ nananom adeɛ a yɛaso mu abɛsi nɛ wote studio ha sɛ obi yɛ kɔmfoɔ ɛnyɛ. menka sɛ obi yɛ kɔmfoɔ. ɛna akora no ɔsɛ ne dream ne sɛ daakye ɔbɛyɛ kɔmfoɔ. ɛyɛ ade papapa nyansasɛm a nkwadaa no asua wɔ wiase paa no no because a ah, sɛ ɔbɛdi no kora ma ghana man na wabrɛ se sɛi na sɛ abɛɛma yi nso yɛ ne kyea me a ɔdisɛvo dabi mɛnsere ɔdisɛvo anaa obi bɔ tae ba hɔ sɛ ɔbɛyɛ daakye pasta a nkɔbɛpam no dabi ɛne yɛ nananom adeɛ ɔmde agya yɛ no yɛnya nkɔfoɔ bi deɛ ɛdeɛ nkwadaa asɛm na ɔkeka kan a ɛnti na mese yɛwo wɔ nkyɛeɛ no
dabidabi akora dressing nice decent dressing ɛde promo ghana culture no no mhm. yɛ culture ne sɛ yɛyɛ no ghanafoɔ no yɛbɛto yɛ nananom no yɛyɛ traditioners ɛdeɛn Mekyɛ sɛ yɛsom yɛ nananom ɛno ma yɛ yɛbɛto yɛ yɛ traditionalist. Traditionalist.
Yes.
Traditional. Mekyɛ sɛ traditionalist.
Traditionalist. Ɛno ne yɛsom. Okay. Asa. Nkwabɔn.
akoa bɔn a mepakyɛ ɔpɛ kwan kɔ plɛmpɛ no bi ne ɛwɛ sima bɔn ɛɛ no apɛ kwan ɛkɔ bi

Hɛ Ghana nni lawyer bi a ɔbɛkɔ aburokyire bia ɔsan kɔ school kakra. Na sɛ na aburokyire nso kɔ ɔmo lawyers no nso ba ha a ɔmo nso yɛ ɛtwerɛ exams bi ansa na. Ɔno deɛ ɔyɛ lawyer sɛ ɔnim a wo deɛ sɛ wosua nkroma time ɔho lawyer bi baa kurom a ɔyɛ broni na ofiri inyina si aburokyire baa kurom ha no that time na me, me, me papa nso yɛ lawyer ɛna ɔkɔ stem me papa sɛ. Adɛn na wama policeman no a ɔte hɔ no yɛ a yɛmfa no sɛ ɔyɛ prosecutor no wɔno lawyers no akɔnya waba bɛtena soɔ hɔ anam papa sale tu no na wɔwɔke policeman ne out ɔndeserve sɛ sɛ ɔne lawyers tena the same bench aborɔfo no nim lase yɛe Ɔmo di mmra so nso sen yɛn. Nti akwadaa no dressing no deɛ, ɛyɛ one of the decent dressing, mehu no koraa nka mɛgye ne sika. Because wei, nnipa no nwie wo, ɔnnwia wo da. Sɛ akwadaa dressing sei a, hwan na ɛbɛwia wo? Akwadaa de wei nyini a, nokorɛ nko ara. Ɛna wɔkɔ school no, wɔbɛhunu adeɛ, obi pɛn da hɔ pa, ɔmfa da. Because ɔnim adeɛ a ɛyɛ nananom abosom tumi yɛ. akwa na ɔyɛ nyansafoɔ papapapa okay na ɔbɛben daakye nso alright wone eh, ɔhu deɛ ɛkɔ so wɔ america no ah mepakyɛ o dɛn na ɛkɔ so ɛnɛ ne three days na menya saa call no hmm. mu donald trump no yɛ mpikyi no hmm. wote aseɛ yɛakyerɛ no biribi ketewa bi na sɛ ɔbɛdidi wɔ white house koraa bi mu a wode wobɛhu sɛ 20th esi next week mm-hmm. and be there with the white house na obedidi ɛwɔ white house bie ma you shall see and be there
ma asa asɛm a meka no nya mbi de asɛm na meka ah, as meka asɛm serious kyerɛ wo nkɔ bi wonya tv na abɛhwɛ wote tv akyi hwɛ bɔ a ne fɛ nko mm-hmm. ɛna wogyina park ne so a sɛ waa wonim mm-hmm. wɔ nsɛm a yɛbɛka no wɔ hɔ no ebi wɔ hɔ a ɛyɛ offload yɛaka awie no mm-hmm. ne asa delete de abɛkyerɛ mu ma delete mekyɛ sɛ yɛ delete questions ne bi ne yɛde abɛkyerɛ mu na ɛnyɛ no asɛm na meka kyerɛ yɛ sɛ delete biribi asɛ kyɛ sɛ
yɛwɔ editing sɛ ɔde mekyɛ no ɛno yɛ sɛ yɛmfa ne sɛ obi de biribi ba out ne yɛyiyi mu ɛne ɛfrɛ no editing sɛ wonkɔɔ school da ɛno no no ɛna ɛm sɛ wo lecture no na nnoɔma wei wɔnkyerɛ wo ah na wɔkyerɛ wo a woka delete wanka wanka masa editing delete na mekaeɛ no eh, manka saa delete
ɛ
wokɔ wonim baabi yɛfrɛ jamaica Wɔn patoa na wɔn ka no, ɛno ɛwɔ mu. Delete. Delete no wɔ mu, but wɔn ka no sharp nti wɔn te. Okay. Sɛ wɔn te patoa.
Sɛ sɛ wɔn te patoa nso. Na mi wiase deɛ kasa bɛyɛ na mi nti wɔ wiase. Wɔn te French.
Deɛ kasa bɛyɛ. Mbɛsɛ mi kyɛ dɛ sɛ wɔn te French. Dabi wɔ bi a the whole world country bie ni hɔ a mi nkɔ so da. Okay, nti French ni ka eh, bon arrivé asɛ kyɛ sɛ.

Frenchfoɔ ka sɛ vien and di pen a asɛ kyɛ sɛ vien and di pen wonti aseɛ nti a vien ho kyɛ sɛ bla di pen ne yɛ paano nti bla bɛdi paano vien and di pen na wonim anaa wonkɔ hɔ daa ɔ so so ka kyɛ vien and di pen kyɛ sɛ bla ne bɛdi paano ok french ne ka sɛ vien and depend vien and depend ɛkyɛ sɛ bla na bɛdi paano paano ne yɛ depend saa na ɛfɛ no ok ɛna vien ne yɛ bla well now ka about trump deɛ no yɛnkɔ so mepakyɛw yɛ mpikyiri serious one na sese no ɔyɛ nya ɔyɛ agye ne mfom so atom na white house wɔ no koraa no Sesei yɛsan de one of the typical serious band de bɛma no sɛ yɛhu sɛ ɔnam anim hɔ a n'agyapadeɛ wɔ Amerika nyina ɔbɛsesa ako. Ɔnyɛ Amerika ni nsi wɔ biara o. Asa, nka kyerɛ wɔ dɛm ha nɛ. Sɛ ofiri hɔ agya sɛ ɔbɛne ntwam hɔ kura bi. Dabi dabi dabi wɔbɛtwam hɔ ne nnoɔma ɛwɔ Amerika nyina ɔde bɛyɛ la. Ɔde bɛkɔ Mexico baabi a ɔkɔto wɔ no ara ne wɔɔ no na wahu Amerika koraa. Ɛnokwasɛm na meka kyɛw no. Na Trump onye wadamfo. Mepa kyɛw.
Meyɛ bibini. Ɔno nso gyina ho tum sɛ ɔyɛ buroni. Mhm. Amerika wopɔ ma ɔmo tete Amerika ɛyɛ red Indians. Mhm. Ɔmo na Amerika yɛ ɔmo dea. Ɔmo na yɛn yɛkɔto wɔn wɔ hɔ. Mhm. Enwuma a ɔmo yɛ nyinaa yɛyɛ nananom. ne ɛma ɔmo yɛɛ saa adwuma no yɛne ɛkyekyere America okay. Trump no ne background mfiri America baabiaa okay. go and check Donald Trump background you shall see ne background mfiri baabiaa ɛwɔ America ɔwɔ baabiaa oh, okay. wohwɛ mu paa no a ɔfiri Australia ne kurom ne hɔ asaa ah, because of the Germany gya Germany Germany sɛm no Germany deɛ ne ne ne nanabaa ne kɔ woto hɔ mfiri hɔ oh, okay. ne nanabaa ne kɔ woto Germany oh, ɛno koraa yɛ Berlin oh okay ɔnfiri germany baabi a oh okay ɔne ɔnfiri america baabi a na bɛtɔ impeachment na sɛ kyerɛ sɛn
with a so serious note asɛm a mpɛ sɛ mka kyerɛ ɔne sɛ mantena ha nkyɛ no yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a metumi kyerɛ aseɛ bɛtwi but nyɛ adeɛ nyinaa na metumi kyerɛ aseɛ bɛtwi but impeachment no ti asɛm na meka kyerɛ ɔne yɛka sɛ yɛ impeach obi a yɛ impeach obi a sɛ nka ɔmampani akufo ado te ha yi na ebia Ghana mmara bi mhm. wabu so kakra mhm. parliament tumi impeach no wote aseɛ mhm. na yɛ impeach wo a that means sɛ yɛyɛ ne bɔkɔbɔkɔ ma na wompɛ a wonkye sɛ wo sɛ a wotua meyɛ ne bɔkɔɔ ma wo a wompɛ na makyerɛ wo sɛ Me nsam yɛ den sen wo. Yɛse wo wo yere wo nsam nsu a Akanfoɔ ne kae wɔn se yɛyɛ dɛn yɛbu mu wei yɛbu ne nsa animuonyam tee yɛbɛtwa kora to atwene Amerika yɛn ko ntɔkwa basabasa se da Eti wo obu mmra bi so a na wɔn ayɛ dɛn. Ah na asɛm a meka kyerɛ no still adablɛ wo kɔɔ school woanyɛ pii.
mese
sɛ ghana ha a yɛteɛ yi sese ɔmampani wei a ɔte so yi akufo ado yi yɛ mfie na ɔkɔ ama ba yi ɔno ne kɔ na mba a na ebi amakɔfo mmara bi ɛwɔ ghana ha wote aseɛ parliament no bɛtumi ayi mpikyi me atwe m aba sɛ mmara no di mi a wotie nie yɛtumi tom adeɛ so okay.

ɛyɛ wɔn third capital ɛfrɛ no salendion sɛ nkɔ na wakɔ hɔ da na wosiri masa wonim wiase baabi a baabi a wonim wɔ wiase no ɛyɛ mmienu ɛna spare baako ɛno kora yɛ spare one okay ɛhe ne he nam nim wonim ghana wonim na sɛ ghana deɛ ha na wofiri nti anka ho
wonim uk ɛno koraa nyɛ uk baabi a na onim only london
ɛna onim us kakra ɛno koraa nyɛ state bi nso na onim france deɛ wotwam na wokɔyɛ transit ɛwɔ hɔ nti hɔ koraa wonhyɛ dɛ nim hɔ ɛyɛ transit place na wokɔɛ nkuro mmienu pɛ na aba awiase wakɔ so saa ɛna ni ni nyinaa nso no. mako bebree deɛ but o de ma ma gye atum. Pastor, ɛhe fa na wakɔ? Ɛhe fa na wakɔ? But Celine, Celine, Celine, Celine, for what? Celine Dion nana wo bɛ sɛ o kan na. Mesi Celine Dion, nka sɛ Celine Dion, wunim Africa ha sɛ mi. Celine Dion na ɛwɔ wɔ na West Africa ha na mi kura no. Ma bɔ a wɔn mu ne ade ade no, wunim wɔ sɛ mi. Na Celine Dion ɔyɛ wa. Mesi ɛwɔ ekuro bi afilɛ ni Tonga, Tonga. Na n sɛ Celine Dion ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ musician. Ɛnyɛ Celine Dion musician. ɛna mi ka ho asɛm. selendua yɛ kuro ɛna yɛ selendua yɛ region. ayi nso de ɔbɔ kus at times koraa no ebi wɔ hɔ a ɔbɔ adeɛ yɛ ma dom nam te me yɛ akyi nim a na mi twa me wine bi a ebi a ne nnwom koraa tumi fɛ di me mind wote aseɛ
ne nnwom tumi yɛ dɛ etumi fɛ di me mind asɛ kyɛ sɛ ɛma me werɛ fi me ho.

okay ah wa wa wa kɔ hɔ ne ken na akɔ di nkɔmɔ da. tɔnga kin bɛ na. mepatɛ wonim hɔ asɛm wekura wonya sɛ mɛstate ama wo mind mɛrefresh wo mind ama wahunɛbɛsɛ ahu kin bɛ na ɔtɔnga hɔ no masa mpatɛ wonim hɔ yɛntwa wo asɛm so adeɛ mu mekaɛ kora se ne kuro no kɛseɛ kye sɛ ɛtɔnga kitikiti island kitikiti bi na island ne kuro Ɛni kuro. Tonga no ɛna asɛ wɔn wɔ third capital wɔn wɔ wɔn wɔ first and second capital wɔn wɔ third. Sierra Leone. Mipatwa na Ghana.
Sir, me, I put it to you.
Sierra Leone na n'abɛsɛ ɔka na ɔwɔ wuka. Mipatwa de dabi o yɛ big liar o ni ma adwene o ni mi tirim o yɛ liar. Deɛ mi mpɛ sɛ mi ka bɛɛ deɛ na wɔn hu. Wokɔ sukuu saa na wo tikya no ɔkyerɛ hɔ ɛwɔ mo Anglican hɔ.
Ɛsɛ mi tikya bɔ na adewa to. Ɛnsɛ na deɛ woyɛ yi deɛ.

Abrabɔ a wobɔ no wɔ wiase nyinaa, wo werɛ bɛfi wo maame ne wo papa nyinaa. Ade ntra. Yɛ atim. Ade ntra. Ronaldo kura tumi tena mu influence ne mind. Ɔtena mu ne yɛ kasa kyerɛ na deɛ ɔbɛka biara ɔsɛ yes boss. Na wo, wo deɛ sɛ nka wo tena mu bɛyɛ forty minutes bi asi fam.

with the cool. love the hey.
love songs na wonim anaa anaasɛ wonim no. o slangi anaasɛ ne love songs love songs anaasɛ. ah na mi wo tiɛ nie mekɔ amerika meka amerikafoɔ kasa mekɔ germany a meka germanfoɔ kasa hwan a na obi a memeyɛ scholar in languages wobɛka kyɛm sɛ me anaasɛ obi sɛ nipa ketewa na ne ne kasa no.
oyɛ oyɛ language scholar okay Celine Dion nnwom wo favorite Celine Dion nnwom yɛ den. new day has come. new day has come. has come.
kyɛ sɛ wiase sɛ woda yɛ akye no mu saa na. new day.
yes kyɛ sɛ ade foforɔ. ebetumi aba wi ase anaasɛ da foforɔ betumi aba wi sɛ wo nti na mese wonya chilling boy wonyɛ plemani because wonim sɛ wokura no sɛlɛ ndeɛ ɔnwom kora m sɛ wontie bi da wo sɛ kinkirenkinkire a na wobɛnya ne cd atɔ nyɛ deɛ ɔmatwetwe agu ayi so a wobɛdɛ na wanya original cd atɔ oh, dɛm sɛ sie kora deɛ ɛno deɛ wɛbɛntɛkyɛm asa wonya papa ntie nam deɛ sua so anaasɛ obi na de baako bi bɛsɛn de wo sɛ fa yɛ otone ɛno nkoto ɛmɔ nsi ɛno apete na ɔde ade papa bɛ na mmom deɛ ɔmu sɛ ɛsɛ o kankam mhm. ɔpanyin bi ayɛ adɔyɛ bi ɔho. yɛsi dabi tó bɔ asi ansa na abɛbɔ panyin ayɛ adɔyɛ maa sɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔyɛ ambassador. ambassador ɔno deɛ mi di anum adi mi yie because mi wi ase adeɛ ho adeɛ ho ambassador na yɛ ɛna mbɛka kyerɛ yi adeɛ mi pɛ ni o wi ase no so eyi maa firi hɔ a ɛyɛ post. o bɛ post wa hɔ. ɛɛ sɛ mi deserve post biara because ma ben na mi nim adeɛ ɛna mi ho nso ɔfɛ ɛna mi wɔ sika. ben deɛ o n ben.
o n yɛ teacher ni na ɔbɛ kakyɛ mi sɛ mi nin. adeɛ nso deɛ o n nim.
ɛna o pɛ nso ami ɛnyɛ o ho nso nyɛ fɛ. o pa wei o tɛk hɔ naa no mi ti ma employee o lectures ni bi na mi ni wa kɔ hyɛ lecture gu nua ma yɛ yi. exams exams na menu enu mmienu yɛbɛhwɛ deɛ ɔbɛyɛ qualify ɛwɔ waa nipa na ɔkyerɛ wadeɛ n'anim. o national anthem kuro nim ka national anthem ɛnna ɔbɛ ka na ɔbɛ to national anthem ansa na wakɔ national anthem deɛ wotie ɔbɛ to ansa na wakɔ.
meyɛ ghana ni ne deɛ
ɛyɛ mi responsibility. sɛ o sɛ o hu to.
sɛ mi hu to ɛne pledge. na obi a mimi hwɛ na wo fi sɛ nipa bɛn na ne ne tia no. okay oliver to na san ntɛm yɛn ti.
mepa kyɛw me srɛ ɔma me nka ma maza dɔ ho asɛm. o wia abɛto. me wia a mɛma wo ne pledge nyinaa. mɛma ne pledge okay ebi ka pledge. na o o kura no nkama nka nka ni ma de yɛ fɛ ne pledge. dabi na wo ni ma de yɛ fɛ ne pledge. ba kyɛw mi ni mu. masa those days na na o kɔ sukuu no mm. private school bie ni wa ne to na ana national anthem. yɛn nya ne ɛkɔ government school no yɛn nana ɛne mission school wɔ asɔre school wɔ ankɔ bi ne ne kɔ asɔre school na me kɔ ɔman ne school ti me kura ehwɛ ma me yɛ Ghana ni sin o wɔn nyɛ Ghana ni hundred percent because aban ɛho kyerɛ na no wɔ pɛ tax ɔpɛ sika de atuatua amanfoɔ ka no. Wo ne wo papa mode sika no kɔmaa private mine. Yɛn yɛabrɛ wɔ Ghana mu nti yɛdi Ghana adeɛ a ɛyɛ normal nti yɛbɛdi Ghana adeɛ. Deɛ ɔmi sɛ ɔpani bi na mekɔ hyia no mhm. kɔmɔdidie meduru hɔ ne nipa pua gu hɔ wɔ anwoma so. Okay.
Nam sɛ yi na deɛ asɛm me nso ne yɛ ne nipa twa mo nhyia sɛ anaa wei deɛ ofiri mfani. Na wɔn se oh ɛnyɛ bɔne na ɔreyɛ na deɛ ɔyɛ no Ofoli kurom constituency ne sɛ wɔn a wɔn ni bie mmɔborɔwafoɔ me nso saa adwene ne deɛ ɛyɛ m'adwene paa wɔn a wɔn ni bie ɛne nkwadaa a wɔn ti boa wɔn o nkwadaa sɛ na wɔhwɛ wɔn Ɔno the whole constituency ɔhwɛ nkwadaa ne mmaa a wɔpɛ adwuma sua almost three thousand. Wotie? Ɛno akyi adɔyɛ na buronya yi deɛ sɛe yi wokɔhwɛ a nɛɛsefoɔ wɔn ko ankɔ mmom okay ɛyɛ normal because atikyafoɔ asa line na wɔn gye ɛmo ne akokɔ no ɛne anwa tinapa geisha ɛna papa no asɛm a wɔn ka no sɛ nyame nhyira wo na papa no din de Joseph Tiairi. Na Joseph Tiayiri no ne Simbo a oyisu no master wohu Simbo no a bɛdwane ɛyɛ hands of wɔn a wɔn wɔ mind ne wɔn a wɔn wɔ mind
hands of mind
hands of mind wɔn a wɔn tumi de wɔn nsa ka wɔn adwene ma no yɛ adwuma ntɛntɛm ah. hands of mind na hands nyɛ nipa nsa hands nyɛ nipa nsa mind yɛ nipa deɛ. adwene. na me me meka ne mu yɛn bom ase sɛ ne mɛka no hands of mind. ɔka hand ne mind bom a ɔka hands of mind. na sɛ ne ɛka no.
na sɛ bɛbɛ sɛ ɔkè. wonyɛ quick wɔ english wosɛ wotwerɛ exam saa wobɛfili de biara wobɛfili de biara because yɛ ma ɔman sɛ fo wontumi ntwerɛ wobɛtwerɛ ntententen adeɛ bi a ɛyɛ eh, cut short ɛnti na ɛyɛ eh, cut short Yɛtwa so tiatia ka tech shot. Wo da bia wobɛ feli. Because afei na wobɛdwene ho. Ɛna mba yɛse twerɛ wa ho asɛm. Ɛna ma yɛ adwuma wɔ ha. Ma yɛ adwuma wɔ ha. Okay, I'm going to try myself. I'll be trying. Me, the competent man. Mm-hmm. Ah, Awurade na ne Nyankopɔn. I'm the richest 50-50 Ghanaian with the before. Mm-hmm. Say say say me nya Ghana ni papa and I'm sure before no me me kwala be mu. I'm going to the school mm-hmm. in Ahmadiyya preparatory and then my former school

Nea mayɛ ne sukuu a mekɔeɛ nyinaa, ɛsɛ sɛ meka, yɛfrɛ biribi application, ne nyinaa ɛsɛ sɛ wode hyehyɛ mu na yɛhu deɛ woayɛ so abɔ bla. Ana, anaasɛ wode ɔmmɔ bla biara no nti wodeɛ wobɛtwa ne short. Ah, asa. Wotoa so anaasɛ wo? Metoa so. Okay. After with my school. Hmm. I'm the business intellectual with the that school. Mm-hmm. I'm starting dealing with the ships.

mesrɛ wo ma menka ma maza ma me ma me start pledge no ma ɛyɛ a promise to my honor na wonim ka se me ana yes yes yes ah, obi a me ma obi a me ma yes ma nante aduma prempɛ college a uh-huh. yes ɛkɔ eh, I promise to my honor every Wednesday bia ne yɛkɔ worship okay every Wednesday bia after the worship no yɛkɔ classroom a ɛnwuma ɛdi wura hɔ

Ma menka m'asɛm a Ambasadɔ a Nyankopɔn adom nnipa de ama me na ɛyɛ animuonyam hyɛ nso ba ɛka m'adwuma ho. After that no, mewie a mɛba abɛka pledge no akyerɛ wo na mewie a mama wo one of the famous national anthem in the whole world is Ghana national anthem okay. and then US okay. national anthem. Okay, mɛto US. Mɛto ne deɛ no na wo sɛ US wɔ sika wonim deɛ agu so. God in tracks. Mm-hmm. US fo sika. Mm-hmm. Saa ni atwerɛ so. God in tracks. Anaa wo nhwɛ dɔla n'anim da. God in there.
Asɛm a meka yɛ no wo nti anaa. God in tracks.
Menka sɛ tracks.
Ɛdeɛ ne tracks. Kyɛ sɛ ɔmo gye Nyankopɔn di. ɛna ɛna ɔka sɛ god in trust ɛna ɛna ohun no dɔla so. na wo nsa o dɔla no ntɛni dɔla mimi di dɔla ni mienu nyinaa mi di canadian dɔla and then us dɔla wokura yɛ bi a us dɔla no wobɛhu bi a agye sɛ deɛ ho ɛho ayɛ fi na obi kɔ sesa no alaba ama wo no wakɔ bank akɔ yi dɔla da. na wohwɛ so no ohun god. mi a mi mi firi hɔ a mi mi di mi si god in trust.

Joseph The Joseph Tiayiri Project ɛyɛ TJTP. TJTP Joseph Tiayiri Project okay. Na deɛ ɔyɛ ayɛ adɔyɛ. Oh okay.
Adɔyɛ nkoa na me nso no m'ani gye adɔyɛ ho wɔ wiase sɛ wo deɛ wo no wo ni bi nti wo nkyɛ adeɛ. Me kakra na mewɔ na mekyɛ bi. Wo Asa gyae saa hɛ sɛ wo kyɛ adeɛ a Nyame yiyi wo firi akwansideɛ bebrebee mu sɛ wo nyɛ competent Christian. Meyɛ competent Christian. Okay, mbese mu competent Christian ase kyɛ sɛ. Ase kyɛ sɛ gyidi ni mapa. Meyɛ bia, meyɛ bia.
Wo.
Yes. Wo life yi.

Ɛna baako yɛ LL, last alphabet na ɛhyɛ toɔ no. Enti tie na masa a medeɛ wonim a nyɛ me mfomsoɔ. Mpakyɛ tie. Wɛ yɛwie amasada no deɛ no yɛnkɔ yɛnkɔ. Mepakyɛ ma meka ma sɛ mepakyɛ ma ahoma so kotei. Okay.
Ɛna igya nkokɔ ne mu aman na kyɛ no wɔ hɔ no na asɛm a meka kyerɛ ne nyinaa sɛ sɛ ɔwɔ Canada. Me se God we have blessed him. Nyame bɛhyira no papapapapapa. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ne biribi a ɔyɛ biara ɔni bideɛ nso ɔposa ne nsam ma ne so obiara so. Ɔso ɔmpɛ hwee. Deɛ ɔpaa ne sɛ ɔbɛma nipa asdaadaa setenam adi yie. Ɛno na wo nso wonim yɛ no. so ɔde mekyerɛ no nti life no deɛ ɛbɛhyɛ akyiri sɛ da biara yɛyiw file no kɔto aseɛ da biara na mekɔ akyiri a wode akyiri nko ara na abɛkɔ wonsi ɛkɔ a wonkɔ bi wobɛyi so anka na ada ɔtae bɛdwo no na abɛhu nti deɛ wɔm ne sɛ Mepakyɛw, mesrɛ wo ala. Um, ofori krom guys bi, ɔmo yɛ adeɛ bi paa. Yɛfrɛ wɔ parliament. Mepakyɛw, chairman Kwame Antwi, yɛ adodoɔ no afrɛ no Kwame Kama. Ɔne straight biggie billionaire, yɛ a ɔno nso no, yɛfrɛ no Alaska. deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛne deɛ obi anum no big pivot supremo yɛ a ɔyɛ decent ɔyɛ humble the humble supremo yɛ a ɔno deɛ deɛ obi ade fɛ ne congo ɛne chaman dɔburo. ok mepa kyɛw ɛyi ɛɛ mepa kyɛw mesra wo woni sika a wɔsɛ mo me masa ɛmo ɛme paa na nam egu so no. joseph kane ti sɛ ɔkyia wo. mepa kyɛw me nso deɛ.
I like I like any personality yɛ a ɔpɛ m'asɛm. I like labs. Mo ti ase? I like labs. Me pɛ ɔmo asɛm paa. Oh okay.
Na mpatsɔ mi nua ketewa. Now pledge the the the. Mɛto ama. Over now the day is over now. Otu no obi so wa kind paa those days ayi. Eh, Sɛ wotie nie, mekɔɔ sukuu kakra wɔ kurom a meyɛ competent student okay. in Ghana okay. but abrabɔ no wopɛ sɛ wodi yie ntɛm ɛsɛ ofiri ha okay. sɛ wo a wote ha yi sɛ nti na mese ɛnkɔ no woda ho te Ghana at your age wonkɔ pɛ street bi nyɛ ɛwɔ vɛkyɛnza hɔ baabi woda ho te ha ɛdi si bi
nane ɔso bɛyɛ president wɔn na wodi ɔmo so mepakyɛw me no mebɛma nipa di yie ɛwɔ ghana ha. eti mi twa mu aba aba bɛ president no. masa at my hundred days in office you go see surprises. ebi tẹ de. you go see surprises with the student ah, from the elementary school to university to tertiary no fees no food o ba mɛ nfa ma obi abɛ kyele bi gɔ sika wɔ ha nti wɔn ma sikani mɛ di adeɛ. Me kampe a mede nam sika wɔ ha ɛna me nso mewɔ sika abu me so nti me me na mebɛdi adeɛ okay. nti na Akufo Addo send me in text message the excellency ɔse yɛne wɔ big pivot meeting kyɛ sɛ meeting ɛho hia paa big pivot, pivot meeting okay. sɛ wo nhyia bi saa da nti na deɛ wɔm ne sɛ Mesrɛ wo Allan Ɔpanin o, Adaworoma, sɛ meba ha na manka Onimuonyamfoɔ Kwampɔku. Kwampɔku CID. Awurade Nana Nyankopɔn, bɛrima ni. CID. The humble DCE. Fantastic CID.
The humble DCE. The competent again again DCE. Mhm. Na wonim adeɛ bi a Buronya yi ɔyɛ maa yɛ mansofoɔ me nananom nyinaa nyaa bi ɛwɔ adubia akunafoɔ nyisiaa nyanka kofi yɛ afɔɔso bosia koraa kɔbɔbu ɔban Na fa hwɛ, na ma nnipa di yie a, na mpia ma nkurɔfo nhyɛ w'aso mu, na mpia ma nkurɔfo nhyɛ w'ado mu. Eh, ma eh? microphone hyɛ m'aso mu. Eh, na nyɛ na ɛhyɛ w'aso mu. Na wɔyɛ microphone.
Mepatɔ yɛ yie fo. Na ase microphone hyɛ m'aso mu. Ayi, na sɛ kyɛ sɛ ɛnkasa hu, ɛnkasa. Na. Eti na mo si exams, wo bɛ faili akyɛ paa. Wo na wo bɛ faili, microphone hyɛ m'aso. Wo ti microphone ni mu kasa na ade ni gu aso mu. ɛna sɛ mic o sɛ microphone hyɛ ma so. ɛɛ na sɛ kasa ne nkɔ waso ma ne nkom. baaka sɛ o ka sɛ headphone hyɛ waso. mi nka sɛ headphone yɛ ka sɛ head o ti. aa wo yɛ dɛ earphone earphone. Oh. headphone a ɔkɔ kan. ɛdɛ ɛdɛ.
wo bɛ tiɛ ti bi yɛ mu. o nim sɛ headphone.
ɛnyɛ head.
ɛdɛ. ɛhyɛ o ti.

na ne nua ketewa bi ne din ba de big owura akɔ ne ɛhaboa mu peace sɛdeɛ wokɔhwehwɛ kwampɔku kora wobɛsi akorɔkorɔ wafa saa nam live teɛ alright ɛyɛ yɛmmerɛ no aso awie mepakyɛ ah.
aso awie deɛ a pledge eh, mebɛka pledge no but ma menkyea amasfoɔ ɔmo goalkeeper no sɔho sɔho oh okay ɔso ohia mmoa bi nti wo bua no nhwɛ ma hwɛ so bi ti aboa no mede ne betu kwan okay oh yɛ da se ɔyɛ ade god bless my homeland ghana and make our nation great and strong go to defend forever a concern freedom and the flag Freedom I you too and me you she with the fearless cheerers all nice and make our nation great and strong we salawe all mine forevermore we salawe all mine forever masa MPs kura akɔduru parliament no obi ɛyɛ den ma no sɛ onim a. ɔno ɔkɔ sukuu wɔ ghana ha ɛyɛ ne maa no na me a mankɔ no ha
okay all right okay now the pledge ɛno no mepɛ sɛ mebusa wo ansa na maka pledge no nim sɛ woka wode wo nsa to koko yes sir it's a pledge ɛna me sɛ wonim nso yɛ sɛ you are pledging yes.
something okay
I promise on my honor yes. to be faithful in the more Ghana with my molar down I express myself with the old ways of Ghana with all my heart and with all my demeanor. I promise wo ya esti. O ti ase. Ade no sɛ deɛ wusi yɛ no. Ade no meka no na wonim ka anaasɛ wosua firi me hɔ. Dabi wosua firi me hɔ anaasɛ wonim ka.
Okay. Right now obi a otie show yi bi anim sɛ meyɛ clever more than you. Mm, okay na wa kɛ nwi wa na ɔkɛ wi. na sɛ deɛ wo yɛ no. okay sorry sorry obi kyerɛ wa deɛ wo sere obu nipa ne sɛyi. sorry sorry sorry sorry adi bi de bi si mi tiri ma mi. mekyia sɔfo agaspa. okay sɔfo agaspa jɔ so. ɔyɛ true man of god. yes. Mm. ɛnam sɛ wo nkɔ asɔre nti wo ni man of god ɛnam ba wo hu mi sɛ. dabi asɛmbusa na mba wohu me sɛ
nso ayɛ nice asɛ ɛnyɛ soma ayɛ nice me dede bia meyɛ nice na nnɛ me mpaboa no nso bɔɔ den kofi ah, meho mpaboa no kofi ɛyɛ senior wallabies oh, okay. yɛwɔ junior mm. but wɔyɛ senior wallabies ɛna ɛhyɛ me no ɛnti no deɛ ɔne sɛ in parliament deɛ mekyia wo biara ofori kurom parliament deɛ sika secretary eh, but masa mpaboa na ɛhyɛ mi no nipa tu pɛ na ɛhyɛ bi wɔ wiase o ti aseɛ nipa tu pɛ na ɛhyɛ bi wɔ wiase ɛyɛ joe biden ne ship dealer. joe biden ɛna ɔtɔ ɛna ɔtɔ baako ma. ayi mi pàtó sɛ deɛ wɔm no no o yɛ adeɛ bi a yɛ adeɛ ma ɔdɔfo. okay. mepɛ n'asɛm
na mpaboa ne bu ɔden kofi. Wontumi nhyɛ bi da na abɛkɔ a wakɔ. Baamanfoɔ se wanka pledge no anwie me mmom deɛ nyame nokure ni. Pledge na meka no.
Mhm. Me me kyerɛ wadeɛ no a mhm. o laafo no wobu me sɛe. O dabi sɛ ebi a woka me nti bi da nti na mesere. Ɛne ɛme sɛ wofiri Venezuela. Dabi. Ghana ni a meka pledge a wonte aseɛ ɛsɛ yɛ yi wofiri kurom ha.

Ben Clinton.
Me nka asɛm na meka no kasa ebi a wonim no na wonim Monica Lewiska. Monica.
Lewiska.
Menim Monica Lewiska. Ɛnìyɛ woyɛ fading. Menim Monica Lewinsky. Asɛm na meka no tiɛ ni yie ɛyɛ kɛtrɛma wo deɛ na butu. Mi mi deɛ ni yɛ nti wo ntumi pronounce word ni yɛ ɛnna ebi ti wo no. Ah okay tu Lewiska ni ɛka no ɛna Ben Clinton. President, former president yɛ a ɔwɔ America. Yɛfɛ no Ben Clinton.
America nya president bi yɛfɛ no Ben Clinton da. Jelita ne awo. Ah, mmiri tuo mi akora na obisa mi Jelita yi. O nim sɛ ɔbɔ Ghana ha. Ben Clinton.
Clinton kwan na ebi nkootu fila ntoma. Wa ti ti ade bɔ ɔnyom. Mimi nim Clinton, ba mi nim sɛ yɛfɛ no Bill.

amene senior. woyɛ junior odi ade na awa obi nkɔfrɛ wo senior no sɛ gye so wayɛ akyɛ senior no yɛ a wayɛ akyɛ no nyɛ me so nkwadaa no na ɛbɛfrɛ wo saa oh, okay.
opele mu na ɛbɛfrɛ wo bla ne senior na yɛ sɛ mefrɛ wo junior okay, yeah. I promise on my honor okay. to be faithful and Ghana with my motherland. Okay. I express myself with the always in Ghana. I take my heart with the Ghana in land.

Okay. Na woyɛ failure in dictionary a ɛnyɛ sere na abɛsere. Okay.
Na okay. Eh, Because eh. na mpatsɔ wotie. Okay. Otuo festival.
Yes, Otuo festival ti ne ho nfa no nti. Ooo. Oh.
Ɛnkyia eh, no.
Ɛni mpatsɔ nyankopɔn ma no nkwa. Ahoɔden wɔ mu. God we have save that man life. Nyame save life no wɔn sɛ ah wɔn ti blɔfo ara.
Mepakyɛw ɛyɛ eh, fun bi a me girlfriend bi bɛ tɔ maa mi na nkyɛn ada me kura no ma fɛ. Yàrá orí tó bẹ́ẹ̀ ni.
Hwẹ́ ẹ̀dí ètò.
Tó bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yẹ.
Ẹ̀dí ètò.
Náà ni fún un nana. Hey, na ɔfo yi kura sɛ ɔpɛ wonim fo wei ɔn. Mimi si eleven pro max. Yɛ kya eleven pro max no na yɛ fo a atwa mu ablokyire. Pro max.
Ɛnyɛ pro max.
Sese twelve abɛn na mi twɛn sɛ. Ɛyi wute.
Na ma dɔfo bɛ keka abom no ma ɔma ɔma ɔma ɔma hwɛ sɛ ɔma bɛ bua mi a.
Ukɔ dwoma nti ebe bu papa. Because nhyɛ da nyɛ obi a oyɛ market woman. na ɛsɛ follow prices. a obi ɔkɔ dwom yɛfrɛ no market woman na mbɛrima nso kɔ dwom yɛfrɛ no sɛ. yɛfrɛ no market man.
okay obi ɔkɔ dwom. ɔbaa bi ɔtɔn adeɛ wɔ dwom. okay okay yɛfrɛ no market woman. ɛna ɔbɛrima bi ɔtɔn adeɛ wɔ dwom bi a yɛfrɛ no market man. na wonim agye sɛ me nam ka kyerɛ wo. dɛm sɛ ɔna woka me menim. sɛ nam me borɔfo nti. na mekeka saa kyerɛ wo mekyerɛ wo adeɛ no ano no sɛ woboa ɛbɛ wotie a ɛbɛboa wo enti otuofa estiva nyame nka ne ho na ɔma no ahoɔden the senior pillar of asafo nyame nka ne ho na ɔma no nkɔ ahoɔden na wadafo bi na ɛfrɛ no akyeama upstairs no ɔhɔ yes but ɔno dede bi na me ne me girlfriend bi twa wine bi wɔ ne shop nimdeɛ less the shop place mhm. na mehu sɛ ɔwɔ mpaboa papapaa paa eyi ne mpaboa no sɛ mi sɛ emu ɔfɛ paa ɛmi sɛ wantɔ no ha o dɛbi ɔde fira mu no ne na ɛba ah ɛni akɔ no yɛ serious business partnership paa o.

na nka mo mo mo ahyɛn ho tum wɔn nkoa ne wɔn mpaboa wɔbɛhyia ho hwɛ ho ahuhuhu anim nso mpaboa no nyɛ. ɛnyɛ maa deɛ ne si ɛyi sɛ ɔkyerɛ ɔma bi si ɔkyerɛ o ɔma bi ɔkyerɛ festival ɔma bi se ɔwɔ show ɔwɔ show ɛspini wɛ kan. onyame bɛka ne ho yɛbɛbla ne nuru papa na sɛ aa from outside. ɔ oh, joseph wa nipa joseph kane nti koraa so a ɔ ɔ new jersey ɔse sɛ ɔ ɔ ɔyɛ adwuma hospital nti wobɛtumi de nuro ɛne ɛyɛ aba.
masa wei mɛka kyerɛ me girlfriend bi. yɛfrɛ no tracy wise
ɔwɔ he ah ɔwɔ he ɔwɔ canada okay ɔyɛ competent canada kuro bɛn na ɔnim so canada menim toronto ɔmo ka no toronto ɛnyɛ toronto ah mi a mi ma kɔ ɔda no ada ne yɛ ka asɛm kyerɛ wa ɔkyɛlɛ ne sa ɔmo ka no toronto na mi mi firi hin na ba yɛ a mi ka ne sɛ.

Aba dollar se eh, ɔkyeaw. Mm. Joseph typical tiairi, the man with the wisest, with the famous heart and the demeanor. Joseph tiairi. Mekyia ne baabi a obi a. TJTP. Ofoli krom. Okay na sɛ sɛ ahodoɔ nso koraa me promise wo. Ɛnam mama zado no nti me promise wo nnɛ. Sɛ wonya akwadaa bi a ɔwɔ ofoli krom constituency yɛ ne ti de boa no a fa me number ma no even foreign number or local number but sɛ me me me me foreign ne deɛ me me me nfa ma. n b'a twɛ dɛ. ɛwɔ ɛni yɛ normal ɛni yɛ normal paa. adé o o bɛ tɔ dɔrɔ. dabi sɛ foreign number no mo mo pa filɛfilɛ ɔ nka hwee na bla ɔho te sɛ ɛdu nso what ɛdi asɛm no no na bla ɔho te sɛ na bla adwuma mu te sɛ adé adwuma mu nya ɔbɛ firi hɔ abɛ bɔ ame ara. So o show concern. What are you talking about concern? Concern bi enu ɛkyerɛ sɛ gye fa kɔ yɛ adwuma. Concern papapa no mimi show concern ma obi ada. Ɛno ansɛ me flɛ wa hundred thousand dollars sister fa kɔhwɛ wa blabɔ. Okay. No aka sɛ nearless God bless you. Nanso koraa. Dabi nearless kyɛ sɛ adeɛ a esua kakra nyame nhyira yɛn mpɛ ne fufu. Nya adeɛ esua kakra ne fi nearless. Ahɛn sɛ bɛn esua.
Esua no yɛ bɛn? Tie me yie. Nti na mesi sukuu wo yɛ failure no. Mhm. Adeɛ a esua biara no, ɛkyɛ sɛ bɛn. Ɔn dɛm etwa no nti, ɛbɛn no wobɛtumi ayi so ama nearless. Ɛna esua no wobɛtumi ayi so ama ne nearless or chicken feed small.
Okay.
Oh, wo sukuu, ɛmi dɛ, wo sɛ ɛsa blɛ papa. Wohu bi akyɛ wɔn sika.
nana buakye nana buakye sɛ kɔpɛ ɔmo ba mo mo namba bɛm sɛ ɔmo mu no register bi nti ɛɛ os nana buakye o sɛnde ba ɔno me ne ne nam de biara na ɛtɔ da ano wa yɛ ma yi bat nana buakye bu deɛ nana buakye ɛɛ nana buakye nso wɔ ama no ne nti ɔse mo mo namba no me sɛnde a at times me taa yɛ a.

Ɛna mo nso koraa na ha no mo baeɛ no mo wallet nyɛ fɛ ɛnyɛ kufu flat ne hye no bɔtɔ mu bɛkɔm no fifty fifty mmienu. Mm.
Mm. All right, so for gas pass what you? mekyia ne papapapapapa sɛ wopɛ sɛ woyɛ nhyira deɛ a na wopɛ sɛ wofiri adom mu kɔ adom a tie sɔfo agaspa agaspa ok asɔfo mbɔ mpaeɛ ma wo paa sɔfo agaspa ɛna sɔfo ima spiritual father sɔfo ima nso mbɔ

ɛyɛ yapɔn.
ah mpatsɔ ɛni ɛyi ni miampɔn eti joseph tiayiri tjtp. ok waka wate. mesi u school u school u unim akora a onim adeɛ sisi a okuta results a ɛkyina yɛde no bɛkɔ university. oh ok.
unim hiani ba bi sisi ɛyi me ne o te ha ɛka sɛ studio ha mɛmo afrɛ ne live studio ha. Okay. Sɛ wote anan mu ɔbaa bi ne bodwa bodwa asɛm nyɛ. Race course kokora ba no wɔn mu wɔn mu race course wɔ no masom masom no si agya ayɛ. Nim deɛ ɔna sɛ wo menkɔ hɔ da deɛ ɔna akɔ. Ah obi a wo maame no ɔde wodu akyi kɔtɔ bankyene bɔɔdeɛ no. Nyɛ wo maame na ne wɔ fufuo yi. Daabi.
Ei nyɛ wo maame ne mfa ni agorɔ. Daabi.
Ei kofi. Madam maame adamfo no. N'enyi na wo ne yesi da biara na kɛntɛn ne pan so wɔ race course bɔɔdeɛ mu hɔ yi. Ɛnyɛ mmea, ɛne ɛnyɛ mmea.
Ah, anaasɛ wo nana akɔyam wɔn kenke no. Abɔyam ayi.
Ah, nsɛ hɔ deɛ kenke ne dɔkono. Sɛ me ebi nsi me ti so da. Okay, all right, ɛtɛfɔ. Ɛti sɛ ɔnim akwadaa bi a.
Ɛda ase pii sɛdeɛ Oliver Kahn ne kan ase. Mepa sɛ sɛ nsu name no o bɔ ano abɔ ne yie.

ɔsi n'ani gye ho paa. Claudia ne nso no ɛyɛ me happy christian name. Uh, okay. because gay bi a mene ne kɔ school ne ɛfrɛ no claudia manu da boakye da nkwa okay. claudia manu boakye da nkwa okay.
na ne papa wɔ sika paa oh, okay. sɛ woyɛ ma studio koraa ma wonya akɔɔ da na onipa no mfrɛfrɛ me ɛna kyɛ sɛ mekuta high class with the business ɛkyɛmfɔ yɛde si a aha ɛyɛ pure 95.7